waduogo kendo an odongo robi wuod karo wakelo ni chenro mar magenga kaka ung'eyo pile magenga en kuma goyo mbak luo mbakniwa mag kitwa timbewa machon nyaka ma kawuono nyaka mabiro mbele watemo neno kuma wachomo kaka joluo e chenro ma kawuono wan gi nyadendi nyadendi ma ongirre kabisa Eh, joma ng'eny ong'eye ni minoselu anto adende ga ni dichol lakini koro adwa nofulre en owuon mhm. yeah. fulri ni jogi an iluonga ni wini wadera minoselu mm. dichol nya paradiso nya siaya kode wadera ni be siaya die baba wa en mtaita ah. hey, eh, tadongo gi minwa ah. nikech baba wa noweya kan ja higni ang'wen Mm. koro an nabedo da nyalego kamano kare mi tegno nyako Ah, motegno kabisa. ichako survive nyako kitindongi mochwiny maratigo malich miwuoro
koro dichal mineno ka ni wadwa go kode mbaka mar uh, en otimo gik mang'eny but uh, gik mo, uh, girl child girl child cha director ma luongo gi dholuo ang'eye kaka o- o- ratich girl child o fight ne kabisa kabisa e yo maler koro Winnie ma kelo e mbaka. Uh, ok wadwa wuoyo e Godchild kende to wadwa wuoyo e generation masani. Uh -huh. Wan gi generation ma iyudo ka nyithindo matindo ohero date joma dongo. Nyiri. Matindo date joma dongo. Kijende matindo be date mine madongo. Mm. Uh, en mbaba ma, uh, nyi, mine iluongo ni sugar mami mm. jo, jodongo iluongo ni mbaba mbaba ni jomoko loke nyakawa uh, permanent and pension nebo job hmm. I, iparo ni iparo ni ang'o momiyo nyiwa ma kawuono mm. uh, kata ojende aparo ni an pacha abro ng'isi koro jende iparo nang'o momiyo nyiri en soft life kose nang'o inene nang'o gini nyaka ing'i maduong' nikech en gima duong' kabisa gima yeah. duong' manyalo kata kawo episode abich mana wach ni kende yes. but koro abro ng'ado mana machuok moko go abro wuoye ka wadhi nyime yes. nitiere ndalo moko higni mag 19 ka mane tuo mar ayaki noywero pinywa sana sana mm. luo land yes. to niyudo ka nyithindo mang'eny nobedo kiye mm -hmm. during period no oh. koyudo ka nyithindo mang'eny nodongo ka onge mentorship mar janyuol yes to especially ng'ama nyako en ng'at mobedo attached gi wuongi sana koro yudo ka mm. nyathi ma nyako ka dongo ka onge wuongi mm. kata ka onge mentorship mar ng'ama dichuo mochung'ne motegno to yudo ka nitie gapno to gapno ok ibi ng'eye nyaka ochope adolescent stage eh. mm.
to koro kosechopo adolescent stage yudo koshepo nyathi ma nyako oshepo pache ineno kochako ng'iyo joma chwo mopogore kae to koro kosebedo koro ng'ama duong' ma koro nigi power miluongo ni decision making mm. ma koro nyalo timo gima odwaro mm. koro ineno, ineno koro gap mar koso babacha e ngimane kuom timbene mana achiel yes. koro yudo ka ng'enyne yudo ka nyithindo manyiri matindo giyiengore kuom joma dongo mm. ok kata kapok ochope pesa mm. mana for that emotional support fatherly figure mm. eh, odwa dwa ng'ama twarone ng'ama nyalo nyise ni wacha iyo mm. ne onge gi wacha iyo kano dongo odwaro ng'ama nyalo ng'iyo wang'e to nyise ni ijaber yeah. nikech baba gi ne ok onyise mano koro yudo ka en olinon kata ojiengore e ng'ama duong' ne no machalo marom gi higa mar wuon gi no mm. komanyo fatherly attention mana achiel Namba ariyo kendo ing'iyo ing'iyo tiyudo ni sani piny osebedo matek mm. kifedha mm. to wa, wasechako bedo gi exposure moro niya ok ochuno nyaka iti matek mondo ibed gi ngima maber chon ne ok minewa ne ok ong'e gine momiyo nyaka ne gipura pura gibed abeda dhiekendo nyaka tipenj ni bonya dhi e puodho eh. eh. koro kata kikende to bet abeta kodi ma kata koth chwe chieng' riento mm. nikech ne pod waonge gi revelation ler ne pok obironwa ni kare ok ochuno nyaka iti kende yeah. mondo irwak law maber yeah. kare inyalo tiyo gik moko mopogore yeah. tidagadaga rent ichulo mm. inyalo kata nyiew ni ot gi mtoka mm. koro nikech revelation no civilization obiro gi wach moro ni koro weche mopondo biro e lela mm -hmm. koro ji ochako ng'e ni ah kare ok ochuno nyaka ti matek nitie kaka anyalo timo to ayudo ngima maber mm. to ji mang'eny especially kaka koro sani king'iyo jenzi mm. Jenzi humbgi ok ber ahinya. Yes. Jenzi wacho kata ni kindike dukani. Mm. Tiaye gi rach. Mm. Ka fo, ko oro message, ko yuro message ni kuna form. O en oloro duk. Owuok tamo ko loro dhe dhe.
Kori yuro ni Jenzi ogin jo, jo sinani. Mm. Ogin jo moniano ne tiyo matek. ok gin roteke ok ni ok ginyal they are very resilient mm. but they'd rather not mm. to gin jok ma easily bedo distracted mm. koro yudo ka generation wani en generation ma, ma chunygi ang'awo gin jok ma they are, they are easily distracted inyalo, mm. inyalo kawgi akawa titerogi kuma yani kaka yamo dhe kaka gidhi koro yudo niya gionge gi wach moro mar ni inyalo bet, inyalo bet e shida yes. Shida ok en kama ibete, mm, mano e mm, moto masani. Mm, shida en kama iweyo. Kaka iweyo koro eh, badi tek ne iwe eh, shida. Shida en gima iweyo, shida ok. Eh. Wach moro ni ati we are building together. Mago walo. Mago gik mane waseweyo gi deho.
to yo ma gidwa wego shida mayot ni donge en gi repercussion side effect eh don koro ma koro shida en gimiyo koro kumang kata kumang gidhiye no mm. gin gibro dhi but koro ka gisedhi eka wang gibro yepo ka koro gisetimo mistakes eh, mang'eny consequences koro oh, lich yeah then koro iyudo ka bende chon community kata, kata gweng ne ji grounded on values yes. wach moro ni reputation nying ne ni gima lich eh. emomiyo kani, kani kendo to ni, ni igamoga nyako ma igamo nyako danwa ne nyisaga niya igamo nyako ma humbe chal gi humb dichuo. Itimo ne background check.
Yes. Mm. Ka iyudo ka nitie dala mar jojuok, yes. en igamo ne mana ng'at mowuok e famili mar jojuok. Mm. Kiyudo nyako ma dala ma, ma ji tiyo matek, ji nigi mm. dhok, ji mm. puro, ji nigi pesa mar, yaani okay, pesa, not, not pesa, ji nigi mwandu. Mwandu. Ikawo, igamo ng'at mowuok e famili manigi. Ji ne, mm. yani, ikawo based on reputation. Koro mm. nying ne en gima lich. Mm -hmm. ne en gima duong' sana sani nyingno ni shauri yako kendo nitie saying moro ni jina yangu mulishaharibu eh. koro akia ni okia ni gitieke nade ni jina mulishaharibu sasa sijui koro waonge generation wani ok oketo value e reputation yes. e nying ng'ato e humbi eh. mano ok gidewo boro hai an uh, emi yudo ka dhano donje eh, eh, gik moko kaka sim to forex mm. ing'e gima wuoye yes ngeche wan ne an thought of wan mm. wadongo kwa kete gigo nti lakini ng'ato nya time sani as long as oriembo gari maber e. en gima en gima timo no badhi kendo kipenyo to penyo ni nionyeshe gari yako yeah. tinde ng'e ni kionge gari to ok nyal ok nyal correct ng'ato uh -huh. we uko na pesa ngapi naneno naneno liel moro nyoro ma uh, aspirant wa moro ma jaluo owuoyo ni jodongo marach nitie kaka ne do- uh, bes noagiu ni in iwuoyo koda in in gi pesa Bas. ana liel ni dongan ma chula koro en, uh, to aparo ni wa, wa, wa, wan gi generation ma mbele kucha dhi bet gi shida kabisa Ng'ato nong'isa ni generation mabiro bet maber en en uh, alpha. Nikech alpha bro neno mistake ma Gen Z gi otimo to maybe nyamiyo gi duogo. Lakini generation ma ma ma ginene sani ni wan gi generation ma kata ma ochende wa uh, wuoyo kaka ng'adi chuo. Ok ni nyiri ma ero soft life nyiri ma det gin ne ojende ni kanyo. Iro ka en gimoro amora ma ditim ne watemo analyze to nga, nga, the other way ma ne ng'ato nene ni en ni dichuo gima gima attract nyako gima attract ng'ama dichuo kuom nyako gin features miyudo ka koro nyako wuok piny beauty ema miyudo ka joma dongo dhi e nyiri matindo to gima attract uh, dichuo gima attract dichuo gima miyo nyako gima nyi mon hero kuom dichuo en gi- gi- gik moko ma chuo gain with age en Mm, Fame, stability. stability. Mhm. koro iyudo ka gik ma attract u en gik ma wan wayudo gi at old age to gik ma Mm. attract wa kuomu en gik ma un go at a tender age mm. ineno ka nyako a piny pichni ino ka nyaka nyaka chuo madongo eh, ma watiyo ga gitamo kon ma eh, ma pod mudre mm. mudro ndilo mm. while into gima gima gima nyiri go dwaro sani ok inya yudo kuom nyathi man e college nyathi ma mm. kore ka hustle mm. an mbaba e man kode mm. kore yudo ka apani resilience cha miyo wadwa bypass process yes, process wadwa yes. bypass process mm. get everybody kata ng'at man gi mwandu no there's there's always a process mm. to generation wage to ok dwar process no ok dwar process keep to eh odwa ni apa nene so keep add apa nene an influence on social media gik mwaneno in the world ko se nango en complex mm. gik mang'eny mm. gik mang'eny okele social media okele exposure mana kaka nawacho miyo ing'eyo gik mang'eny mano ing'e ni nok wang'ega ni ji nyalo timo forex exactly. quote in quote, quote forex quote, yes, yes. sani nikech ing'eyo ni ah kare we adonji to kisedonjo tiromo gi gimiro mogono koro kinyalo tikawo kok inyal tiweyo kaman kaman koro exposure bende miyo waneno opportunities mane ok wanyal neno e dala kucho mm. ineno koro en complex en, en factors mang'eny en factors mang'eny but ana feel ni ok en too late pod ah. pod inyalo inyalo pod inyalo rescue nyithiwage osegolo nyaka wer ma moro awinjo ka ng'ato wacho ni usini advise eh ha ero werno generation moseng'isi ni usini advise aujisagarie werno tells me a lot of reality mar the generation we are dealing with usini advise eh. wo usini advise wi usini wan gi generation mosegolo nyaka thum ka ka ngiso japuonj math ni ulisema sitaenda mbali hapa ni wapi hapa ni wapi mana mzinga ni ngapi iparo ni iparo ni zit jogi nya approach na be dwok gi aparo ni anta aparo ni they live the experience gibro Mm. eh, gibro mna nene mi wacho ni gen, the gen alpha bro neno side effect mar life ni this soft life and quick life gin ema gibro bet joma beyo ngin gikawowa kaka wan, wan millennial wan joma ukia bwana Mm, Ere- nogopa ere kaka inya chako dak ng'ate para haji Eh, build Eh. with somebody no Eh, nane. Mama- hiyo ni nane. kazi ya mamake Eh, bana but uh, hope ni gi project saila motimo kwanza with a girl child ing'e ni ng'a nyako delicate ng'a dichuo nya make mistake boduog tu to mistakes mag nyiri nyaga throw gi off kabisa kabisa nikech ing'e ni ka en ka society is en unfair ni ka wa misbehave kodi bi mako ich to wait ma nyathino And, dong' yeah. chieng' kidhi tedo ting'iyi ni ng'ane ne mosenyuol ja to an to to ok ng'e ni wuod ng'ane medo kendo non sega nyuol ng'ato mano ing'e no ko affect the reputation mar ji mm. kata nyiri kata nyiri mosegolo iye yes ng'eny to chuo mane mane gi eh oh.
chuo ga momi gi nyaka pesa mar golo ji eh ting'e ni bro bro mi neno mano osegolo ji mm. to ni chuo mno mi eh chuo mi pesa icho ok dingi sima na mi tedo neno semi nyire bichi mm. actually ne iyudo ga ka wane society ma fani ma us men hmm. kan an kuma chun tini san e diek bane chamo nyithindo gi mera en gi maber eh bana eh macha bine dhigo tingeni en en wanene kaka eh okula mali safi eh bana iwilo gin manoma mali safi safi mama nyako toko kingise eh

mondo iyud ngima midwaro nikech ok inyal change society ni ji osetemo ji osetemo ichange mos en gradual iwachoga ni mondo ichange culture en gradual to gi force ma concerted kila ng'ato kelo effort ne to wapresa presa to dhi mos mos mos but for your own results nyaka ibed gi E omiyo kane pok wachako nanyisi niya eh, chwowa masa nikech nowacho weche mag masculinity mm -hmm. chwowa koro nyaka, bed, nyaka chak bedo gi gichak yani gichak neno ler gichak yudo revelation mag niya mm. gik moko oselokore ing'eyo ma ka dhako oduogo oduogo koa tich oduogo saa ang'wen mm. to kigoye nyaki understand ya ngima mwadakie sani mon tiyo yes. chone mane mine wa ok tiga ne ginyalo bedo e ot nyaka yeah. kaka idwaro but sani mon tiyo so you have to ne ler yud revelation ni there's change of you know things are, are different koro en ena gima if we want to see different results nyaka wa nyaka wayud ler we just have to be open to new information things are not kaka negencho
yeah. piny osechenji ti wan gi wan gi nitie gimoro ni uh, women empowerment or ladies empowerment Yeah. and gi a lot of good effect you have to accept ni society mna mna donge chon no respect ga ladies kisomo
kata mana muma kata nyaka nyaka bible eh. kisomo kisomo bugwa mar ng'ane magret iluongo nang'o the river and the source mm. tibiro neno kaka ne society okawo joma mm-hmm. to the world has changed to empowerment nobiro to empowerment ni wayo ka dichwo nigi dhako nigi duol moro duol either practically kata en gi duol ni en gi pesa bende en gi duol ni en gi tich
status gini intimidate chuo ngech uh, ah, dibed ni mae momiyo tinde wang'eny gi single mothers gi joma ok obedo married ahinya empowerment hmm. momi women ahinya hmm.
empowerment emokelo single mother Epidemic. Uh, yes and no. Monto, monto pod ochak kata mana sani yes, pok wachopo kuma wadwaro pok wachopo kuma dang' wane ni chwo gi mon ok chalre mm -hmm. lakini ginyalo romre yes. ok wach ni chwo gi mon chalre yes. kila ng'ato play role ni in, in ionge e wumb Eh, koro ok wanyal chalore ma kata Yesu duogo. Eh, but wanyalo but wanyalo romre eh, luoro inyalo respect mana kaka respect eh, inyalo miya thuolo mondo ati mana kaka imbe anyalo miyi thuolo mondo iti inyalo chuli msara minyalo chula koro ineno ka ok wachalre lakini wanyalo romre koro mane gima wacho but iyudo ka wach mar single mother ni Wawach niya, nikech ing'e sama koro iloso nyathi, ji ariyo niga e winjruok. Ok, ka wagolo rape, mano wagolo oko. Wawach koro consensual beti achiel. Sama ji manyoga nyathi gin ga ji ariyo, donge sechego giwinjrega. Ang'o momiyo sa mar emotional and financial responsibility to ji ok winjre? Iyudo ka baba onge onge picture nyaka saye eko or pesa otergo nyathi suptal nyaka saye eko bi owari kata pumuani nyaka saye eka koyudo ka sense of responsibility bet rem matin e kuom chuowa ma 21st century yes. uh, sense of responsibility uh, they are in it for the short run for not the pleasure.
yes not for consequences emomiyo nawacho niya mondo ine different results mm. nyaka take personal responsibility niya an kaka nyako nikech ang'eyo the weight of child bearing and, uh, and raising the child rests on me nyaka aensure ni watiyo gi condom or contraceptive moro amora just in case ni owuok kaka owuok mm. an sawa yes. nikech at the end of the day the reality en niya gini nyalo inyalo weni sangani kendi sasa haya koro nyaka ibed kacha ni into nyaka en to dichwo nyalo winjo awinja maber to odhi adhiya mm. in nyaka iwinj maber titiyo wi moro konchiel nyaka iwe niya yes wi moro nyaka iwe niya be an maber nikech sangani inyalo wena mm. e, koro en niya nitie loss of sense of responsibility e mm. men wa ma 21st century ok di ok men te yeah. but ng'eny boys wa nikech gionge mentorship mar first of all epidemic mar pandemic kata epidemic mar hiv mm. mano oyweyo miere yes. no affect nyaka boys. Koro ne gidongo ka gionge mentors, gionge fathers manyalo bedo responsible in the homes. Gine kaka chu, kaka wuone gi chur gi bills. Gine kaka wuone gi chur gi values and responsibility. Koro ka gidongo to bedo ingrained kuom gini bills ichuloga. Ok ring ga. Ok ring ga. Eh, nyathi kose nyuol ti itimo kaka itimo. Ok ring ga.

uh, we are programmed ni ng'a dichuo onego sero involves a lot of things sero en wuoyo kodi sero en treating you sero en teri kuonde mabeyo beyo ma pok idhiyega sero en timoni mondo awe memories e life ni koro mi ineno ka the moment ma Winnie Wadera nigi pesa aseneno koidho ndege aseneno kodhi Kempiski to adwaro Winnie Wadera tapenjora to koro ingeni nyiri nyiri nyiri sero kaka miriambo ma- man nyaka wuonde dichuo we know that art ok nitie nyaka joma osewuondi kikia ni wuondi Je- jathum wacho ga ni nyako kiwa osita wacho ni nyako kiwacho ni adier te ni bwana an dala wan tiend gwe wan gi gweno achiel ma tiende otur punda wabe nomak nyaka ing'ise ni bwana in gi hope ing'ise ni ng'ena bro tiri Amerika ibe pok idhi lakini in gi hope na nyaka idhi entice lakini iyudo ka nyako man powered man gi every en en exposure

Mm-hmm. A man mapod mapod uh, o define himself based on the African traditional culture marni an manyaka kuong ng'eyo an e custodian of all money an custodian of all knowledge mm-hmm. an e man gi real world 21st century mon somo loka Eka pod odake. Real world 21st century ka mon gin CEO. Bank. bank ok oriedo bank. Odhi express. Mm. Koro nyaka chuowa mondo ne ler. Giyud revelation mar niya the world is changing they have to change. Weuru bedo stuck e mentality mar 1840 marni an eman custodian of all knowledge all exposure all man it is not true Gik moko change. gik moko change ma otede miwacho ga said they are all go Koro kata Gi- ni kanye? koro bed creative now be creative it's not about tero ng'ato it's not about nyeona it's not about meya it's about who are you as a man in my life ang'o ma in bed, bed kuoma gima ok anyal nyiewo kumoro amora gima ok anyal yudo kuom ng'ato ang'ata kempinski chuo mang'eny nyalo tera ma kawuono kionge pesa takawo the next one eh. eh. kia ati idho ndege mm. kawuono ka tiji orumo next week ng'at moro dhi idha ndege so be to me gima ng'ato ok nyal bet be creative just be kind just be loving be emotionally present kodwoge ot the, mm. the, the arrangement mar ot koro eh. inya bet CEO oko kiduogo e ot to ing'e ni in jaoda Mhm. to natural unwritten rule ma, ma set ga family ni en uh, dichwo is the head Yes. dichwo feel there's a submissiveness uh, although tie joma kawo advantage disa- advantage ma submissiveness Yeah. but this submissiveness moro mi idwaro kuom kuom uh, chiegi Yeah. iwacho ni joma chwo don't even need love they just need respect and submit them Mhm. kimiyo ng'at ma dichuo mano kata ok imiye love Mm. mon ema dwaro love emiyo luonga ni babe dhako dwaro hera ma onyuolu kamano Mhm. but iyudo ka empowerment ni miyo submissiveness cha lal e ot ingech eh, ng'ato neno ni abed submissive to ot abe achulo ya kwani ang'o ing'e ni submissive cha ineno i- you- like you- wa- wa- wan joma chuo kwane wa men space to wawachoga ni katin gi nyako ma man gi pesa manade nitie gik ma kik nyako nyiewe ot kitanda kom onyiew gik jokon ing'e gimomiyo eh. nitie necha mar wimen moro ma seche ma uchwanyore iwacho ni dhako konyiewo kitanda chieng' michwanyore kilokri aloka ni idhi turona kitanda nyaka oparni chieng' mm, man mapidho kae chama kuonda pile be mating'e nonyiewo mana kuon two days kini marach Koro ineno ka those characters miyo ninde otandana.
Eh miyo waluoro waluoro ka nyako nigi pesa to dwa kawo responsibility nikech obro wacho na chiemo to nyaka wachwanyre nyaka bi opar na mm, kata koko wacho nyaka kuodho ma, ma kata lewni an manyiewo ne eh, is there something we can do about that ma nyako nigi pesa ne ma nasomo nasomo bug eh, Wangari Maathai mane owuok oko ka en the professor kuduogo e ot to temo bet the wife but chwo ch- chwore ne pod ne, Gino tame, tame adjust. but, but in fact negi negi divorce chwore ne neno ni though machat ne chon she's strong for a woman and too strong uh, yani i- obet kata oneno chiege ka ne tv ema dhano interview eh, Tene ne ah, ot sa. tene ne ot hapana Koro dichwo, koro chwo nyaka chak uh, accept. Mm. accept the reality mar 21st century mm. ni sani mon nie tv mon ceos to mon riembo mtokni madongo they can buy koro nyaki accept niya kani wuoyi matin mapok okendo nyaki accept ni in the market kuma chiro madwa dhi manye dhako mm. i might find I might lay my hands on the CEO. Oh, yes. I might lay my hands on the one who already is driving a parado. Monge gibi nyise ni abro nyini mtoka. One day in nyaga ah, eh, eh ne gi mtoka. Obiro go e date mi biro mose no. Koro nyaka nyaka na wacha chan nyaka waneler. You mm. must accept mm -hmm. niya 21st century to koro pogore. Then mon bende Adier makende en ni chwo osepidhowa for long. Mm. Minewa gi okay, mama wato different but minewa mang'eny most statistically most women obedo of pidh gi chwo. Yes. To chwo ok en ga kawaida margi mar paro nwa niya in okay chwo matin sa okay chwo matin sana kaka paro ti inya nini ka dhako inya ma ibu ka dhako okono okono go wache ngecho wanene kaka en responsibility eh. yes koro chuo matin sana maparo nega ng'ato ni inapidhi yeah. inapuonji ina, ina ipielo gi nyinga yeah. you know eh. koro because we should just reciprocate yeah. Eh. chuo osepidho mon piny ni mm. to ok par nega mon koro imbe ki contribute e ot mae ng'amihero mae keny midonje king'eyo en ang'o en ang'o kata mwacho niya ji ariyo biro bedo ng'at achiel two shall mm. become one koro inyalo parori indiwuon ing'e ni apidhora stupidity koro nyaka mon tieg dhoggi kae to chwo bende nyaka koro accept the reality niya ibiro neno chiegi e, e tv and you have to be okay with it koduogo sa ang'wen tiyawo ne dhoot it's just how it is otiyo en si odich mm -hmm. yeah. kokelo pesa to ok ochuno ni nyaka e maybe dhako an 20000 yes. dichwo an 15000 mm.
koro wadhi dak e ot mane marent pesadi

Nikech otno ema iwachoga ni mago e gik ma dichwo nya dhako biro paro ni ng'a ma man ma chu- dak nyaka e ot machulo yawa. ara koro we apenji dichwo odak e slum Mhm. modak e bed sita e ich wuodho to dhako odak e two bedroom ne estate ma bet berber koro ka gidwa dhidak gidhidak kanya
nikech kwanono
gechoka onya biro kara eh. tabe ok anya biro nikech wabe wan gi luoro moro od nyako nitie kaka instinct wa od nyako ing'eni wacho ni ninde kirwako long belt eh, kata kaka Kawinjo kako yeyo ni ah ng'ato ni ichicha chicha. Iwacho ni koro ineno kwano nok donj. Kwa- Kwano no ema biro ema chandowa nyaka sama ibedo empowered. Mm. Nikech koro wadhi timo nang'o? Eh, wahero to era to wahero. wahere Wahere. Wa- osechopo sama koro wadwa ni Bas, wadagi Koro wadwa wadhi timo dak.
nang'o? an kaka wini ibiro Mm. dak e oda Mm. aneno kama okane rach yani s- okane shida sijui shida iko wapi hata ukadhi dake chuodho si, si kwa ubaya anadake slam 25 years my real story nigerian movie donge wuondo wanono gidwage bidak koda chuodhe okay okadag nase nase serve term na
for 25 years
okadog si kwa ubaya ake eh, okadog eh. koro bia bia idagadage okay or kokidwa oda ni yes wamany ot moro kendo eh. e estate koni to pod in midhi chule ngech an to pod an gi 50 adhi chule ana onge shida abiro chulo anya chulo kata two years kapod imanyo futi achulo achula pare but koro chuo mang'eny ok fil ni gin gi voice e odno koro relationship no yes, bro bedo gi shida ing'eyo gimomiyo ing'eyo gimomiyo eh, work setup ing'eyo gimomiyo manager ichulo ga moingo supervisor to supervisor ichulo moingo jalwedo nikech Authority, command and power comes gi gima iyudo. Ka manager ichulo 15000 to aja lwedo ichula 20, manager ok bi chika. Ichika nadi? So even in the house seche miseyudo to authority na ma dichuocha dhi lal. Lal lala kabisa. Authority okay ni inga gi pesa. Koro now that's where we need to come out of. Yes. Authority okay ni inga gi pesa eh. okay ma stamp authority. Authority ma dichuo okay ni e gima pesa nyalo nyiewo. mm. authority, authority ma dichuo en value ma nyasaye nomiye mm. koro men should start reasoning like that authority nikech okay sa wanyalo chako maber niya mm. in kaka dichuo miya an 200000 mm. an kaka dhako an 15000 or an housewife mm. then kinyi agro agro agro agro agro tachopo to 50 to in iyudo accident ibedo amputated ok mm. inyal dhi tich authority ni olal Okola, authority mar dichuo ok en pesa ne. Authority mar dichuo ok en tich moti. Authority mar dichuo en value ma Nyasaye nomiye. Koro a man onego wuogi gik ma things that material things. But kata kedok chien, mm. Mm, nitie gima nitie gima iwacho ga ni jomoko wacho ni women materialistic mm. joma lady but ki ki, ki analyze eh, to wayudo ni joma mon ok gin materialistic joma mon onyuol gi nature moro mar caring. Ing'eyo dhako nyako ma pod tin oseparo kaka nyithinde biro bet, pod onge nyithindo. Oseparo kaka nyithinde biro bet. Emomiyo ka jangwere biro sere to neno eto nyithinda biro somo adier. Oseneno mbele. To ka jamtoko nene to instinct nature the, the motherly instinct neno ka kae nyithinde nigi security mar good education. Good. Emomiyo ka giyie jugari. Mm. Koro in seche mibiro to dhako oseneni kibiro gi ibiro gi gi othiwi ni to ong'iyo to oneno ni, ah ka ah ka to ka to nyithinda bro ma nyi- da- ngima moro miyo kidwa dakie cha ma nyithindi mine disedakie cha Mm. Ok- bi ok idwa nyithindi odak e ngima Mm. omiyo kina ema ema ineno ka ah, the- joma chuo man ma- ma- ma- man gi pesa attract mon ahinya Mm. and which means even a ot dhako onego onego ibed gi gi gi gi gi pesa ma inge kadhako feel ni in cover gi in protect in the protector the protector and the provider adier dichuo to provider dhako onego konye akonya mm. but naturally dichuo and provider yeah koro apenji matin temo wacho niya mm. uh, princess yes. kaka wach ni princess diana, diana. koro onge ng'ama nyalo sere oko deserve love nikeenda she comes with diamonds and what donge donge nineno ngam nosero princess dana alhaji iluongo ngam dodi the dodis koro itemo wacho ni league odhi ade gi league eh, naturally mm.
naturally league nitie kaka it is very easy mondo ng'ama nyako owuog ineno kaka te dala mm. iyudo ka dhako mamau en gi yawuoyi mar not doing fine e ute ma not doing fine gi boyu kendo nyiri moko ma adelni moko mm. but nyare ni to dwa notede ni ng'ama wuoyi moro ma fine nyare to dwa matiende ni ok odwa ni gima otimre ne kae eh, onwore e to wiye wil no be yawuote ma ah. not stable okendo nyi jomoko mm. so that is how the society is and again Uh, the, another thing madwa nu uh, ango madwa nu wang'i mar empowerment and uh, the not not single mothers per se but nyiri ma are not married ma today mm. Ad, adwa ni help understand the kind effect mar empowerment iyudo ka wan gi nyiri ma gionge chuo to they ka giseyudo pesa ne moro matin to tend to to ka giwuoyo online can do without a man nikech anto kuma ng'eyo ni education gi pesa ok nyal replace a man nitie gima ok onyal replace emomiyo jogi according to me taneno ka en en facial en gimoro miwuondrogo superficially emomiyo ka gidok e room gi to gitemo create men in form of dildos ang'o miyo dildo iloso ga mana part mar mar dichwo ngich you cannot do without a man I mean, you can do without a man diloso dildo moro mar part mar dhako ma so aneno ka empowerment seche moko miyo jomoko feel ni they cannot they can do without men while in, in life not that only women cannot do without men even men cannot do without women kata in min gi pesa to nitie nitie gik moko inya timo ka dhako onge ngima nitie seche moko ichopo jaman e eh, kae to kora dwaro dhako nyiri be onego nene kata ibed gi pesa manade to nitie rol moko ma an odongoro be manya plain is it true ni is, is it true ni en empowerment momiyo tinde wan gi alot wan gi ladies ma fail ni they they cannot do without men mm -mm. okay ne empowerment gi mago jok ma bleed mm -hmm. gin heart mm -hmm. gi nochwanygi kamoro yes. maybe ne gidongo kaka wino kama wuon gi nowegi mm. koro gine gi pain moro ma pok gitere therapy mm. koro yudo ka money and status gives you a voice it mm. amplifies your voice money mm. does not give you character it amplifies character already ma in go mm. koro yudo ni money and status amplifies that heart koro gin gi platform ma koro ginyalo wache to mm. ano kibadha kata opino kata kipingo ano kachieme odi you know so onyalo wacho cha gimohero nikech obli to pok odhi e therapy mm. maybe ng'ato norepe or ng'ato nomiye ich to weye or en single mother gi baby daddy drama mm. kata mama wana en single mother kata mm. be norepa but

yes ok nyal Exactly. so gite one basket ni all men ado it's not true iyudo ka ng'ato wacho ni yawuot luo yawuot luo chodo te ng'ato penji ni in isesero yawuot luo te en ga i think ni en uh, uh, aparo na learn from in gima- asega penjra uh, the cause of this iyudo ka ng'eny gi um, sorry to mention ng'eny gi donjo e feminism feminism kano chakre ok ne en gima en sani feminism ok en ok en war against men mm -mm. but tinde yudo ka joma heartbroken mane ng'ato break heart ne gidonjo kacha koro en ng'a gimoro amora ma dichwo wachono mano bara e opingo en ng'a ma dichwo no kuoyi kata kiwacho yo maber iwuoyo gi chin dichwo koro en lweny moro gi yawa ngum kodwa ting'eno we are only two genders in this world wanana nyako gi dichwo mm. ok wanyagore Mm. and nochwewa mondo wa coexist mm. kwa, kwa, moko lweny mar gender war aparo ni ok wadhi chopo kuma ber onge ok, onge kuma chomo yeah, onge kuma chomo ko gender war ma madonje through feminism ni aparo ni gima gima biro out kabisa ni healing the, the, the, the, the healing process ni eh, jok moko skip ad yes. eh, one generation ma skip ad koro odwa dhi straight to the movie koro ka sometimes unfortunate things happen in life yes. you cannot skip yes. you have to stop address mm. anto ngani no heart and it's a real thing not mbona kama kamae go get healing sometimes you will not get closure eh, the same place you are hurt yes. so stop looking for it there it yeah. apology ngat no eno kiakata nokosoni ono dhi gambe eno dhi gambe lo sekendo en kwanza orito nyithindo orito nyithindo mar dichwo more ot marriage moro to nyithinde monyuolo we marriage moro to boko dewo to ang'o miyo ang'o miyo uh, some ladies aparo ni ladies assume ni wan ok wabed ga heart kata wan cho wan gi a lot of heartbreaks yeah. kabisa kabisa yeah.
to pok wabiro ga organizations ma, ma counter feminism mar chuo ma wa ma gine ne ngech aparo ni wanene kaka it's part of life women are emotional hey, koro yudo ka gi yeah. wrapped ngato nowacho ni Ah, ok, an be onyalo donjona gi dholuo not, not all single mothers are from uh, a bad relationship some were caught cheating single mothers moko nitie mo- i- i- iwacho ni single mothers te gitemo keto kagima single mothers te gin jok mane chuo heartbreak Mhm. to moko moko noyudgi mana kagima gi heartbreak chuo emomiyo gin single mo- Eh. koro blanket condemnation mar kaka chuo timga blanket condemnation ni mon adwa ni joma nyiri be owe time ne wan yeah yeah koro en, en nyako ka nyako mondo nawacho ni en personal resp- a lot of things in life en personal responsibility for you to get healing it's your personal responsibility your girlfriends cannot give you your family cannot give you no matter how much they love you nyaki in miwuog oko miwach ni yawa an gini oroma ere ng'ama nyalo kansela ere ng'ama nyalo konya koro iyudo kata ka blanket condemnation no in kaka nyako iseganino kaka jowadu timo ok ochuno nyaka itim kamano you can Mm. choose to just view the world Mm. from your point of view yeah kaka ana choose to view the world from my point of view because my father left my uncle raped me i don't judge all men like that i'm a young woman i want to get married i want to date okanya bed nikawacho ni men are dogs abo nindo kinga and sex, is, and sex is a basic need yes yes yeah. adwa hero agna her nga Koro I had to now look at the world from my point of view. Nia, the two people that hurt me aketo githenge. Mm. The rest, let's let's talk. Let's find out. Let me discover who you are. Kine idiot next. You know, keep moving until you find at me ia line. Kapo katieko wache wachomo kama otieko. Ntie kama agombo. Ese wache. Poda temo penjira. Kaka nyako ma man gi pesa mosedhi kamoro amora mosedhi hotel moro amora moseidho ndege an muso lwete adwa show e love nade ngech unless ok en telenovela ngech koro kata ka gocho ni hey, babe kawuono wat adwa ng'isi ni watim nang'o babe kawuono be ated ni ah. alod muto ema ng'e ni pok ah, ah, check on me
we gol pesa e conversation no that now that is the problem men have yes. they want to give me give me give me we are living in a world where you cannot give some of us some of you go mako kwa give to lungu wanyaka give them a name for us nyaka ni stingi ingene ka to lungu ni stingi e pesa ni pesa na man mamanyo now inyalo gocho na eh. ipenja ni idhi nade eh. ichiw nade na in sawa eh. nyoro nin ga assignment moro mane mi pressure kawuono chopo kanye oneno niya in interested e ngimana in mm. interested e tija in interested e career life na in interested e profession na aneno concern mm. kanyo onge gima isenyiewona but ise speak my love language ise show a concern mm. then kata kopo natimo gimoro inyalo konya kaka for example maybe if i was a podcaster mm kawuono an e studio aseto ibiro konya waseto cameras wasetang'o ensure that everything is fine jo society to dhi neno ma dichuo ma dhako kendo biro tiyo tije dhako koro mage kaka inyalo show love kaka musolwete nikech wasewinjre ni masai mara to ok inyal afford yes Eh.
kanyo musebet buwinjre wasewinjre Yaani gosiem na- maybe an ema teri an gosiepna moro ang'e noneno shoni ne nyako moro okwaye pesa didek to ne en marach adier wan kode industry to owacho noongego kinyo owacho noonge ba chieng' nyako penje ni niongego pile nochune bopenjo nyako ni mondo ifweny naongego pile matiende ni bi kwecho piny koro eh, dwarre ni kar idhi bed gi mondo inene aonge go pile matiende ni be ikwecho pile koro seche ma dhi kuma jodhiero beti be dhi be kuma begas beti e bath ndara mondo ikwe mano igo yawa koro igo igo koro obul igo koro igo loso eh, mano mano koro ich wang but Be da bida a kind person. Mm. Be da bida ngat manyalo konya. To one thing ma men must be open to. Mm. Ki ki dwa date kata idwa kendo nyako ma nigi gire moro. Mm. En niya ibro timo some odd things that will need, will not sit well with your ego. For example, kiyudo nyako ma CEO mm. oduogo ot saa abich. Mm. Nyaka ibed dichwo manyalo tedo sapa. Ah, ska imagi ni kethre go. Jokanyo ma. Be inya tedo ni chwori ariye? Ni chiegi. Be inye asto asto lewni. Washing machine. Yes, I wanted to say that. Hapa ni dhako ma dhako man gi pesa to invest. Ondik kata maid mondo ted. Yes. Can expect.
Engage.
Now, eh, we are Africans, thing, one African. Great. Eh. The next thing, nyakibed kara koro nyakibed dicho manyalo chamo chiemb maid. Wan gi wach moro ni kwanza eluo waka mm. an an ing'eno kanyal chamo chiemb med chiegi kodhi rwanda matie niya idwa kendo dhako maonge kuma dhiye dhako maonge passport let's start from there dokra penje wini yeah. iwacho ni a way to a man's heart uh, is true It is not going to work in 21st century. I'm telling you, dikeche. Gaji, koro karo ka maid ne madhi stomach ne, matin the maid is heading to his heart. Koro narrative no wagol. Mm. Nikech anyalo dhi somo Sweden, adhi medo, adhi timo masters na yes. for two years. Yes. iwe hera nikech wakatedini Bede Ukachiema, serious. Bede at the serious. first. Bede serious. It's not about it's not about food. Onego wawuog e gik ma material things at your food at your rent. It's not about those things. It's about nia ji ariyo wan kaka wanyalo wuoyo same language. Wanyalo winjre. Nitie kaka wan compatible emotionally, socially, pachwa gin ringo the same. Ema ineno ka chwo matin sana manyalo bedo gi dhako mobed go for higni mang'eny dhako moinga inga ma chakre chon mm. dhako nokendo no kany dhako ni en ena kama to dhako ni ose gin chuo matin but yudo ka nitie ok ni onge eh, nitie matie ni jok mago jok mosekawo these superficial things material things giketo thenge giwacho niya marriage na en personal i don't have to marriage na ok ocho nyaka chal gi mar owadwa omera jiranda marriage na en unique niya aelewa itielewa that is all that gima society wacho obadhogi obadhogi But then, yeah, a lot of men will enjoy a good life because our, a lot of women now are able to give families a good life. Neno ndege mi, mi, mi ini indala uyoma naya. Mm. Eh, eh. Tiwacho ni iwacho ni nikech ionge pesa onge dhako ok inyal keto dhako e ndege koro mm. iyiero ni kawa gweng. Mm. Koro dago e miserable life. Munaya kanyo.
naya kanyo you will never leave naya for the next 40 years to maybe din gi nyako moro made made bede ni date but nikech iyudo ka giki go olimiti mm. a traditional mindset ni mari progressive ma backward no olimiti you cannot enjoy her life madino mi ando andichwo and i go for the highest bid winjo gi itu joka nyanam an aparo ni ka katieko to aneno ni empowerment mimiyo mine ni chuo be kara koro onego tim nigi empowerment kabisa kabisa nikech iyudo ka mine gin enlightened gi- gi- iyawo itgi to nere ni ng'ama dwa yawo itwa onge itero e 21st century ka wan to pod owewa e the 19th century aparo ni kanye ma gap nitie ka wayudo ka kenya yawo it chuo be ba wabed at same level to apano ni it's a long journey ok en gima dhi timre Yeah, overnight but uh, gi discussions aila gi to joma be o- owinjo matin ng'ato nitie mageno ni kawuono ang' nidog ang' nayud nyamama duogo yud kise kata kata kok ichiedo to iseng'ado kitungu bing'ado ne gine ne ochak mana gi keto mach donge mano ema kelowa e giko mar chenro ma kawuono mar magenga nyaka